Минзәләдә ундүртенче театраль Сабан туе узды. Милли бәйрәмебездә шулай ук ярышлар да, концерты да, көрәше дә бар. Тик бер аерма, катнашучылар, театр артистлары. Тарихка күз салсак, беренче театраль Сабан туй Тинчурин театры инициативасы белән 2005 нче елда Әлдермеш авылында узган иде. Быел кайсы артист ярышларда иң күп катнашты? Тәкә кемнеке? Минзәлә Сабан туенда Эльвира Хөснетдинова булып кайтты.
Тамаша театр коллективлары йөреше белән башланып китте. Ерак юлларны якын итеп, ун дәүләт театры Минзәләнең урман чишмәсе янындагы мәйданга җыелган. Без Чаллы курчак театрда. Бүген җигәр, җигәргә килдек. Бәйрәм, бәйрәм! Сабантуй белән! Сабантуй бит инде ул безнең ата бабалардан калган гореф гадәтләрне күрсәтә торган бәйрәм бит инде. Безнең инде театр сабантуй ул бигрәк тә инде артист Халык артистлары арасында булгач бигрәк тә кызык. Монда тамашачылар белән очрашу, бер-беребезне күрешеп, Иң беренче рәхмәт әйтим әле менә Минзәлә артистларына, Минзәлә халкына безне шулай итеп матур итеп каршы алганнар өчен. Табигате Сабантуй урамы э, була торган урын бик матур икән.

Җиңүче ул аралашу бәйрәме. Болгарны
ислам дөньясының иң төн ягында урнашкан дәүләт буларак рәсми рәвештә танырга
Сабантуй мәйданында театраль тамаша. Артистлар 922 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүен тасвирлап бирде. Һәрбер театр Быел шул кадәр уңышлы эшләделәр, шул кадәр матур, матур, эчтәлекле, бик күп спектакльләр куйдылар. Һәм инде бу аларның менә соңгы тамашачы, бу елны сезонны ябу тамашасы дип уйлыйм мин. Агымдагы сезонда без Илдар Юзеевның сандугачлар килгән безгә. Барсы да әйбәтме, Рөстәм? Премьерасы үтте. Дагыстан республикасында Бөтен Россия милли театрлар фестивалендә шулай ук катнашып лауреат исеменә лаек булдык. Һәм беренче тапкыр без Сәхнә театрының атасы дип саналган Гомәр Мәрданов исемендәге театраль фестиваль оештырып җибәрде. Аллага шөкер, быелгы безнең театраль сезон шулай ук уңышлы булды безнең театрыбыз өчен.
Театрлар Сабан туе гадәтиеннән ким булмады. Программада кул көрәше, капчык киеп йөгерү, чүлмәк вату, киянтә чиләк белән йөгерү, таяк тартыш, кашыкка йомырка салып йөгерү. Артистлар быел үзләрен унөч төрле ярышта сынап карады. Театраль Сабан туйда беренче тапкыр волейбол ярышы да булды. Ә капчык сугышы белән авыш бүрәнә буенча йөрүне күл өстендә оештырганнар. Җиңелгән кеше суга төшеп китә. Кемек мешли, ахырага барып җитү кирәк тә түгел ул. Миңа кадәр бик каты бардылар. Бу эссе һавада салкын суга чумарга үзе бер рәхәт. Только теләп бардым. Көмек мөшле егылсаң да ни түгел, зыян түгел. Сез бүрәнәнең ахырына кадәр барып җиттегез. Әллә бүрәнгә алым бармы махсус? Юк, минем аның белән шөгыльләнгәнем дә юк, сабан туйда сабан туйга.
Ел саен сабан. Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, ел саен.
Әлмәт театрын Көчлеләндереп торам инде.
Яршыра тырышабыз инде. Булган һәр уен, һәр уенда үзебезне күрсәтәбез.
Ничә тапкыр күтәрдегез? 40 44-не күтәргәем, ну бер 60-ны күтәргә буладыр, тукта диделәр.

Гадәти сабан туйлардан аермалы буларак, театраль сабан туйда бию марафоны дигән ярыш та бар. Бу бәйгедә өченче урынны Камал театрының Бию пәрие спектаклендә дә тамашачыларны биеп шаккатырган Артур Шәйдуллин белән Ләйсән Гатауллина алды. Икенче урын Минзәлә театры директоры, профессиональ биюче Илнур Гайниев белән артист Зөлфирә Гәрәевага. Ә җиңүчеләр Тинчуринлылар, бөтерелеп кенә йөргән Юлия Выборнова һәм Илфак Хафизов. Театрлар Сабан туеның шунысы күңелле, читтән катнашучылар чакрасы юк, үзләре җырлый да, бии дә, уеннарда да катнаша. Иң беренче шундый чара 2005 елда Әлдермеш авылында булган иде. Шул вакыттан алып хәзергәчә аны Тинчурин театры оештыра. Шунысы игътибарга лаек, театрлар сабан туен булдыру драматург мәрхүм Туфан Миңнуллин идеясе. Бүтән бер җирдә юк дөньяда. Э, Бездә генә бу Татарстанда гына шулай дип театрлар бергә җыйналып, рус, татар театрлары бергә җыйналып шундый сабан туе уздыру. Без ел саен яңа урынны сайлый идек. Безнең күрсәтәсе килде. Артистларның ничек итеп гади тормышта яшәгәннәрен. Шул кадәрне көтеп алдым. Бу бәйрәмне искиткеч. Әле курыктым, мин әйтәм, чирләп китмәсәм ярар иде, бара алмай калмасам ярар иде дип, бик нык шөбһәләнеп килгән идем, Аллага шөкер. Минзәлә җирендә сабантуй кызганнан кыза бара һәм аның иң югары ноктасы көрәш башланып китте. Әлеге бәйгедә узган ел абсолют батыр булып Минзәлә драма театры артисты Гайфуллин Нәфис калган иде. Быел тәкә кемнеке? Карыйк! Театраль Сабантуйда артистлар һәм театр хезмәткәрләре өч авырлык үлчәмендә бил алышты. 70 килограммга кадәрле көрәштә беренче урынга Кариев театры артисты Илфат Гыйбадуллин лаек. 80 килограммга кадәрге көрәштә җиңүче кабат Кариев театры, артист Муса Камалов. 80 килограммнан артык авырлык үлчәмендә беренче урынга Минзәлә театры артисты Илназ Хисмәтуллин чыкты. Сабан туйларда еш кына иң авыр үлчәмдәге җиңүче Батыр кала, тик бу юлы көтелмәгән хәл. Кариев театры артисты Муса Камалов үзеннән зур гәүдәле Минзәлә артисты Илназ Хисмәтуллинны чиста күтәреп салды.
Әлегә үземне аңлап бетермим дөресен генә әйткәндә нәрсә булганын. Ә, җиңүне ә, я, ә, мондый сабантуйга килгәч, инде көрәшкә килгәч, көтәсең инде, но ләкин җиңәрмен дип, андый 100% әйтәлми идем. Но Аллага шөкер, әйбәт килеп чыкты. Башта әйбәт булды. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, тәкә безнеке.
Муса Камалов консерватория белемле артист, җырлый да, көрәшә дә белә. Аңа тәкә һәм суыткыч тапшырылды. Ә төп бүләк машина башка еллардан аермалы буларак, быел Сабан туе батырына түгел,